Bright abusuafoɔ ɛyɛ December wate aseɛ December deɛ a na wonim sɛ Ghana ɛna ɛɛdɛ amanfoɔ kyele wɔ ha paa na menim sɛ yɛsi sika ni Ghana but amanfoɔ kyele nneɛma bi nso ɛɛkɔ so um, because of December nti yɛmfa ne serious but nneɛma bi ɛɛkɔ so a um, ɛno nso ɛhu yie paa ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm na yɛ address wɔ ɛyɛ ɔfe so 82 years old a um, wawu ɔhene mu a Amanfoɔ bi akɔ akɔtu ne funu no ama akyire nsɛm a ɛbobɔ ba. Aha ɛyɛ YA media. Subscribe ne mia bell no so sɛnea ɛbɛyɛ a video yɛde tu mu na wo nsa bɛka. The trending issues ɛwɔ Ghana ɛne baabi biara no yɛde bɛma wo na woahu sɛnea ɛrekɔ so ɛnɛ. Nneɛma no dɔɔso but yɛn concentrate on ɛyɛ ɔfe so ɛyɛ Wawase Dikuro Nana Kwame Marfo 82 years old a wawu a Nna mu yɛakɔ akɔtu na yɛn manfoɔ bi de yɛn nsa akeka mu no ne mu nsɛm a ɛbobɔ ba. Abusua, ayɛ na mebisa me ho sɛ, um, aso saa nneɛma sɛ obi wu a yɛde nneɛma bi bɛsie no ne saa de no, eh, is it outmoded anaasɛ um, still na amanfoɔ yɛ? Ɛho bɛn mpo na ɛhia sɛ obi bɛwu na yɛde sika bɛhyehyɛ ne ho, yɛde nneɛma a ɛyɛ aboɔden bɛhyehyɛ ne ho de akɔ ɛyɛ asieɛ anaasɛ yɛde akɔhyɛ fam Just in believe sɛ ɛɛm nipa no kɔ no ɔkɔ wiase foforɔ na wiase a ɔkɔ no ɔmo bɛtumi de wei atɔ nnoɔma ɔbɛtumi de wei ayɛ sei ɔkɔ live a different life ah ebi nso kyerɛ mu a ɛyɛ amammerɛ amammerɛ deɛ ɛyɛ amammerɛ nti yɛntumi ntoto amammerɛ ase adeɛ a yɛayɛ firi tetete aba abɛsi this time ɛnyɛ yɛpɛ nso na yɛbɛsesa amammerɛ. Because um wɔhene a yɛfrɛ no sɛ Nana Kwame Marfo afiri mu na yɛkɔ akɔsie no mpatia ne agudie a yɛde hyehyɛ ɛyɛ n'adaka ho ne ahwene pa ne kente a yɛde fira n'asene sɛdeɛ ɛbɛyɛ n'adagya nda so nyinaa no. Ada a yɛkɔsie no no, the next day yɛnkɔtie a yɛse yɛakɔtu ne funu no ama um, amanfoɔ yi de wɔn nsa akeka funu. Na nkaebɔ no kyerɛ mu a, yɛsie no Saturday um, ne Sunday anɔpa a wɔbɛkɔ ɛyɛ Thanksgiving asɔre because um, biribiara mu no ɛsi a yɛde ɛyɛ Nyankopɔn nso aseda kɔma no ɛyie biara yɛda Nyame ase ne adeade wɔ mu a Sunday n'anɔpa ɛna ɛbɛtɔ dwa anaasɛ ɛbobɔ bae sɛ no yɛde yɛn nsa akɔka ɛyɛ nana mu anaasɛ yɛakɔtu nana emu no ayiyi mpɛtea ne agudeɛ ne adeade yɛde hyehyɛ ho nyinaa no yɛayiyi afiri mu. Na um, na mebisa sɛ if sɛ ɛyɛ ampa sɛ yɛde gold ne nneɛma hyehyɛ ho deɛ a um, seesei no boys aba no wɔn ani abere yie paa sika no onya ɔkoro obɛtwa oti akɔgye sika na ne sɛ ho sɛ nipa awu na yɛde agudeɛ ne ahwene pa de bɛkora no anaasɛ yɛde bɛhyɛ n'amu ho de akɔhyɛ fam a, boys yi atwa wɔn ho na wɔn akɔ akɔtu efunu no. Me me deɛ mentumi mfa nsusu obiara sɛ obi na akɔ akɔtu na mmom sɛ nipa a ɔkɔ akɔtu adeɛ wei sei no onya ho hint sɛ aso yɛde nneɛma bi sei na ɛkɔ sie nana yɛde nneɛma bi sei na ɛkɔ deda nana a nti wɔkɔ ɛkɔ te ɛho a wɔde akokodurofoɔ akɔ akɔyɛ na wɔn nyinaa si yɛn abusua Wɔantumi amfa nneɛma no ankɔ. Yɛbɔɔ akyi, bɔɔ akyi, bɔɔ akyi, na kuro no nkwantia baabi. Nneɛma a wɔkɔyiyi firi n'ananmu no ho nyinaa no, wɔsan de akɔsi hɔ. Na menim sɛ ɛyɛ Nana Saman na ɛtea wɔn na mmom anaasɛ ɛɛm asieɛ anaasɛ ɛɛ nananom a ahonhom a ɛwɔ hɔnom na ɛsi no yɛmpene ma mo ndi saa aniammɔ ho nsɛm yi a. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ video a ɛsii wɔ hɔnom ne nneɛma a ɛsisii wɔ hɔnom. Meba a mede deɛ aka nyinaa

nkɔmmɔdɔba bɛka nana ho asɛm nana na yɛka n'asɛm so wɔnte ase wawu nti saa mmerɛ saman ho nkɔmmɔ na mene wo mmienu yɛba bɛdie saman so ho nkɔmmɔ deɛ wodi a ɛhu ɛyɛ yɛnkasa
mepaakyɛw agya adom nananom nsamanfoɔ ama me kwan sɛ mɛtumi ne wakasa bɔkɔɔ kwan dɛm Medase aa mpani sɛ adeɛ kye ne yɛnte asɛm foforɔ a yɛkyi nteɛ a yɛnya de firi wɔ fee so ɛba ne sɛ yɛkɔsie ɔhene bi ama ɛbɛ wiase funu ne yɛkɔtu na sɛn na ɛsi teɛ pɔtee na ɛhefoɔ na ɔmakyerɛ ɔmo sɛ ɔmo akɔtuo na na ne deɛn na ɔte ase ɔyɛ ɛyɛ nti a ɔwu yɛ a yɛkɔ akɔtu no fu
yoo me nua mɛda wase ne makyerɛ wɔ atiefoɔ ne wahwɛfoɔ Na me nua, mɛda wo ase ne asɛm a wabisa yi sen sɛ ɛyɛ da memenda a ɛtwa mu ho awa ne tua sɛ sɛ duru da memenda na sɛ nyɛ adɛɛdeɛ a na kyerɛ sɛ woba asante ha deɛ a na ɛyɛ sɛ asante amammerɛ ɛyɛ ayiwa deɛ yɛne a yɛresu yɛ nana ne yɛ maame nom na kyerɛ sɛ ayɛ bom frɛtɛɛ. Na me nua, ɛnkyɛe na nananom afoforo a nananom wɔ nseɛ doɔ nti dame no da ɛtwaa mu nyɛ de nananom afo too mpa mu de daa no gyee n'ade siedeɛ ɛma yɛpɛɛ no koraberɛ ɛma abusua kɔtena ase ɛgye n'ade siedeɛ ɛgye na ne nsa abɔdeɛ abusua gye nsa abɔdeɛ na wie akɔpɛ nkontabuo abu Deɛ ɛdi kan, wɔn akɔda ama adeɛ akyee boaboa yɛn ho ne akɔ n'ase asɔre sen sɛ agya no se deɛ ɛbɛsie biara no sɛ yɛ papa o bɔne o yɛmfa aseda ma no. Abusua adware ne akɔ aseda a ne nnipa bi bɛyi wɔn asotire se ei nana ma afoforo ni ha kɔtuo no o abusua deɛ ɔseɛ yɛ wɔyɔ yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ a ɛyɛ nnɛ nnɛ yɛ a yɛfrɛ no patirikotom piamonko yi bi. ɛne yɛde nanamaafo pia no koko hyɛɛ mu. Ɛno na nipa bɔnefoɔ akɔstateɛ firi nanaafoɔ abubu nna no nyinaa wuram akɔtwe nanamaafo funu werɛdɛwerɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɛde abɛsi abɔntene na yɛhwɛ sɛdeɛ ngrafik yɛde deda nanamaafo ɛde hyehyɛɛ no ebi wɔ abɔntene nneɛma a ɛde kataa ne ho ebi twetwe adaka yi ho deɛ a na kyerɛ sɛ ato sɛ sɛ yɛbie adaka yi soɔ no yɛhwɛ ɛnɛ nso so yɛse yɛfrɛ biribi ba matric ɛnam so ma abusua kɔ police station kɔyɛ police report sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mo bɛba na ɔmabɛyɛ mu adansefoɔ ansa na yɛbie ɛmu yi so ɛno na polisifoɔ yi baayɛ a wɔn kɔfrɛ tankase baayɛ a yɛbie efunu yi so a na namaafoɔ mu deɛ ɛda adaka yi mu na nneɛma a yɛde daa no ebi yɛ kyɛn ahodoɔ ebi yɛ kente, ebi yɛ adesiedeɛ, ahyɛntiadeɛ, woduru kwan ma ade atɔ nsuo, woduru kwan mu a wode ayɛ kaa sika. Ɛno na nipa bɔnefoɔ yɛ atumi ayi saa nneɛma yi nyinaa de afiri mu a, ɛno no yɛ awerɛhosɛm a me nua woteeɛ a nana maa fofunu. Yɛakɔto amafunu deɛ wɔ dadaka mu a, ne nneɛma deɛ. Yɛayi ne nyinaa.
Mebisa sɛ na ɛyɛ ɛdeɛn ne nneɛma a wɔde gold na ɛkɔsiee no, mpɛteɛ bi a na ɛsom bo a obi bɛtumi akɔtɔn anya sika bi na wɔde kaa ho kɔsiee no anaa? Abusua nneɛma a yɛde guguu Nanamafo kɔn mu ne ne nsa ne kente ne nneɛma a yɛde gu adaka yi mu. Nnipa bɔnefoɔ yi susu sɛ Ɛbɛyɛ gold bɛwɔ adaka yi mu a me nua wɔn tim kɔtuu efunu yi a yɛtumi yii nneɛma yi. Na akyire ne ɛnyaa no nteɛ sɛ ɛyɛ nanamaafo nneɛma a yɛakɔyi no. Yɛhui sɛ nneɛma bi gu obi afitire a yɛnkɔhwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ a, ɛnam so maa polisifoɔ kaa abusua yi ho ɛma wɔn kɔyɛ a na nam afo nneɛma a yɛyi firi ne funu ho no agusu wɔn antumi amfa ankɔ a obi nim sɛ na nam afo ɛɛ saman na kɔtea wɔn mo sɛ na nanom nsamanfoɔ sɛ abosom a wɔn wɔ fɛn so na kɔtea wɔn a yakɔhu na nam afo nneɛma a ɛno nso gu kuro nkwantia. Sika bɛn nko na wopɛ? Agudeɛ sɛn nko na wɔde hyɛɛ ho a boy a wo afei na woresi so abɔ bra 82 years obi papa wo woakɔtu funu no ɛkyerɛ sɛ kente a yɛde afira no ase nyinaa woayi woagyim sese no wodwene nneɛma bi ho a wonte aseɛ because boys ne fili sɛ no eh, yɛbrɛ yɛwɔ ohiam nti nneɛma bi a kwan bi a yɛbɛfa so a yɛbɛmaki money biara Yɛbɛfa so ameki mu ni. Saa nkurɔfoɔ a wɔyɛ saa adeɛ wei sei, sɛ ɛnnɛ wogyaa no sɛ ɔmfa ne maame nkɔgye sikaduro a, ɔbɛtumi de no agye. Because amanfoɔ kuta akukuduro fo ne akukuduro bɔne bi wɔ kuro mu ase yi a, wodwene ho a wonte aseɛ. This is a typical example. Sɛ yɛnkɔ asieeɛ, efunu a yɛasie no, ɛyɛ just nnora, yɛnkɔtu na yɛnyiyi nneɛma a ɛwɔ no ho. Yɛanhwɛ yie a, yɛde saa de gyimi sɛ yaa na wobɛhu sɛ wakɔkye ne maame na wate ne ti ɔde kɔgye sika. Sɛ saa nso na na ɛte a, mente aseɛ sɛ amanfoɔ wɔ kurom ase na wɔbrɛ na wɔyɛ sei na yɛde agudeɛ ɛbɛhyehyɛ obiara mu ho akɔ akɔsie no. Meka sɛ abusuafoɔ no bi nso wɔkyerɛ wɔn paa. Abusuafoɔ no bi fiili sɛ no yɛn yɛ brɛ wɔ ha se adɛn na nanamu a wawu na yɛn yɛ brɛ wɔ kurom ase yɛne ne te a yɛasom no yɛ brɛ na yɛde agudi ahyehyɛ ne ho akɔhyɛ fam kwa ɛwɔ sɛ yɛdwene fast saa na boys no adwene yɛ na mmom kae wo sɛ wontumi mfa ama wontumi ntoto amammerɛ ase woyɛ dɛn amammerɛ yɛ amammerɛ sɛ wofili sɛ wobrɛ a yɛ adwuma Ɛnyɛ obi agudeɛ a yɛde resie no amammerɛ kwan so, amanneɛ a yɛyɛ de asie obi na wokɔka sɛ mekotu funu no. Amammerɛ yɛ amammerɛ, wontumi ntoto amammerɛ ase. Christmas yi bɛbɛ ɛyi otumfoɔ esi adum a obiara to ne stom ɛ obiara nso Christmas adum anka amanfoɔ bɛtɔ nneɛma bato bɛtum because ɔbɛyɛ amammerɛ. Wate aseɛ? Enti ayɛ a ɛm sese akokoduro na ekura boys no medwene ho a mente aseɛ. Ehu ehu paa. Sɛ wogyaa wo ho a adeɛ a obi de bɛyɛ wo no wobɛdwene ho a wonte aseɛ. Boys ni bi anya akokoduro wɔn adwene nyinaa ne sɛ no wodi 40 years wodi 60 years na sɛ wobɛdi hia a ɔno odi 20 years na odi yɛ kura ɔpɛ. Because saa wo years bebrebe na odi yɛ no, nkwasea brɛ na ɔbɛbrɛ wɔ wiase. But ɔno no ɔkyele na ofili deɛ ɛwɔ so ɔyɛ bia no ɔyɛ na sɛ owu early a ɔno n'adwene yɛ no sɛ o ɔyɛ okay. Nti kwan bɔne so nko ara shortcut na boys yi fa. Shortcut na boys yi fa ndu bɔne na boys yi tu nneɛma bɔne. Unless sɛ woka kyerɛ me sɛ nneɛma a ɛsii wɔ hɔnom no na ɛnyɛ agudeɛ no na na wɔkɔpɛ. If sɛ ɛnyɛ agudeɛ na na wɔkɔpɛ nso a na wɔkɔpɛ biribi foforɔ a ɛyɛ tumi a yɛakyerɛ wɔn sɛ momfa biribi sɛ mmara. Nti wɔnkyɛke funu no yɛ nhwɛ sɛ ne biribi awɔ hɔ a. Efunu na wɔkɔtu yɛ no, polisi nyɛ investigation na wɔkyɛke no yie sɛ ne pass no nyinaa wɔ wɔn ho a. Ɛma no nyɛ wɔn nwa sɛ this is a way amanfoɔ so fa so de gye tumi firi ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ bigger power bi hɔnom. Sɛ yɛkɔtu obia mu de ho biribi aba, nneɛma na wɔn ahu no wɔn kyɛke hwɛ sɛ biribi ayɛ intact a because menim sɛ yɛ den a wɔn de baako bi bɛkɔ a wɔn de kɔpɛ tumi nyankopɔn hu yɛn nyinaa mmɔbɔ because ɛkwan a yɛpɛ sɛ yɛfa ho na yɛnyɛ yie na yɛnya sika na yɛnya tumi na yɛnya biribi no wobɛkɔ nkura na yɛ assembly man bi kora a wɔpɛ ɛho nkwasi asɛm na ɔkɔ yɛn wei yɛka mo sɛ ma yɛnka Ɔkwan bi a obi bɛfa so de agye tumi, Ɛmanfoɔ reyɛ nneɛma wɔ sum ase a ɛnhu, nti wonam a na wama w'ani ada hɔ. A typical example, efunu a yɛasie no nnɛ, adeɛ kye a, obi akɔ akoto funu no. Just like that. Because wɔasese ɛsɛ yɛde agudeɛ bi ahyehyɛ ho. Hwan na ɛkɔka kyerɛ wɔn sɛ agudeɛ hyehyɛ saa nneɛma no? Hwan? Deɛ ɛkata mu no so, hwan na na ɛgyina hɔ bi? Hwan na ɛhu sɛ yɛde agudeɛ rehyehyɛ ɔhene no ho? Hwan na ɛhu sɛ yɛde adeɛ bi a ne boɔden bi rehyɛ ɔhene no? Sika bi regu ne nan ne ne nnaka no mu a nti obi rehu akɔtu saa funu no. Hwan? Questions bebree na ɛwɔ sɛ yɛbisa. Because menyɛ sure sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ a wɔmfiri baabi a wɔnte ho hwee wɔbɛba sɛ yɛsie obi ne yɛkɔtu. Na de amanfoɔ bebree yɛsie wɔn ɔtafoɔ asieɛ no. Nso ɛ? So definitely obi na ɛka kyerɛ wɔn sɛ no yɛsie nana yɛde agudeɛ yɛde nneɛma ahyehyɛ nana ho nti yɛnkɔ yi ɛna wɔn nso yɛɛyɛ na mmom ɛnyɛ saa nso a na yɛ obi selfish interest obi tumi bi a wɔpɛ ɛna otumi nso ɛkɔyɛ saa nneɛma wei sei Abusua aha yɛ YA media don't forget sɛ wobɛkyerɛ w'adwene wɔ comment section hɔ nom na wamia bell no so sɛnea ɛbɛyɛ a video no yɛde to mu a wo nsa ɛbɛka and more updates deɛ ɛbɛtɔ fam biara medi akyire mede bɛbrɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara bɛyɛ kama ɛwɔ hɔ no subscribe na mia bell no so makra wo.